Mesihniñ doğuluvı, İncil, Matta, bir, on sekiz, yirmi beş, Luka, eki, bir yirım, Matta, eki, bir, yirım üç. İsa Mesih böyle doğdı. Onıñ anası Meryem Yusufqa nişanlı edi, amma olarnıñ nikâhlarından evel Meryemniñ Muqaddes Ruhtan bala beklegeni belli oldı. Onıñ kiyevi Yusuf insaflı adam olğanı sebebinden Meryemden ayırılmaq niyetine kele, lâkin gizli, çünki qadınnı masqara etmege istemey. Böyle fikirge kelgen vaqıtta gece onıñ tüşünde Rabbiden bir melek kelip. Ey, Davudnıñ oğlu Yusuf! Sen Meryemge evlenmekten asıl qorqma, çünki onıñ qarnındaki bala Muqaddes Ruhtandır. Meryem oğul doğacaq ve sen onıñ adını İsa qoyacaqsıñ, çünki o, öz halqından günalardan qutaracaq, dedi. Bularnıñ episi Rabbiniñ peyğamber yardımınen aytqan sözleri yerine kelmesi içün oldı. Qız yüklü olıp, oğul doğacaq, onıñ adını İmmanuel qoyacaqlar. İmmanuel, Alla biznen demektir. Yusuf uyanğanınen Rabbiniñ melegi oña buyurğanını yaptı ve Meryemge evlendi. Amma apayı oğul tapmağance onen yatmadı, doğğan oğlunıñ adını İsa qoydı. O vaqıt Rimniñ imperatorı Avgust bütün ealini cedvelge çekmege emir etti. Suriyede Kuriniy ükümdarlıq yapqanda bu cedvel birinci edi. Er kes öz şeerlerine yazılmaq içün kettiler. Yusuf da Galileya vilâyetiniñ Nazaret şeerinden çıqıp, Yeudiyedeki Davutnıñ şeerine Vifleyemge yol aldı. Çünki o, Davutnıñ soyundan olıp, onıñ evlâtlarından biri edi. O, yüklü olğan nişanlısı Meryemnen beraber yazılmağa ketti. Olar anda olğanda Meryemniñ doğuracaq vaqtı keldi. Musafirhanede olarğa yer tapılmağanı içün o birinci oğlunı ahırda doğurdı ve qundaqlap ayvan aşlavına yatqızdı. O yerniñ etrafınlarında çobanlar bar edi, olar çölde yaşap, geceleri qoy sürüsini qaravullay ediler. Olarnıñ ögünde Allanıñ melegi peyda oldı ve Allanıñ şüreti olarnıñ qaplap aldı, çobanlar pek qorqtılar. Amma melek olarğa, Qorqmañız, men sizge quvançlı haberni alıp kelem, o bütün halq içün büyük quvançtır, bugün Davutnıñ şeerinde siziñ Qutarıcıñız doğdı, o, Mesih, Rabbidir, dedi. Mına onıñ belgisi, bir aşlavda yatqan qundaq balasını taparsız. Şu añ melekniñ yanında kökler ordusı peyda oldı. Olar Allanı şüretlep. Yuqarı köklerde Allağa şan-şüret, o memnün olğan adamlarğa yer yüzünde barışıq olsun, dediler. Melekler kökke köterilgen soñ, çobanlar bir-birine, Aydı, Vifleemge barayıq da, anda ne olğanını, Rabbiden bizge bildirgen şeylerni baqayıq, dediler. Olar tez-tez yolğa çıqtılar ve barıp, Meryemni, Yusufnı ve aşlavda yatqan balanı taptılar. Onı körip, bu bala aqqında olarğa nasıl haber etilgenini ayttılar. Bunı diñlegenlerniñ episi çobanlarnıñ aytqanlarına şaşıp qaldılar. Meryem ise er şeyni aqılında tutıp, bu aqta tüşüne edi. Çobanlar, eşitken ve körgen şeyleri içün, Allağa şükürler aytıp ve onı alğışlap qayttılar. Er şey olarğa bildirilgeni kibi olıp çıqqan edi. İrod Yeudiyede padişa olğanda, İsa Vifleemde doğğan soñ, şarqtan Yerusalimge tılsımcı alimler kelip, Yañı doğğan yeudilerniñ padişası qayerde? Biz şarqta onıñ yıldızını kördik, şunıñ içün oña bel bükmege keldik, dediler. Bunı eşitken İrod padişa ve onen beraber bütün Yerusalim de büyük qasevetke tüşti. O halqnıñ episi baş ruhaniylerini ve qanun ocalarını toplap, olardan Mesihniñ ne yerde doğulmaq keregini sorağdı. Olar oña, Yahudiyeniñ Vifleem şeerinde dep cevap berdiler, çünki peyğamber şöyle yazğan, Sen de, Vifleem, Yehuda toprağı, Yehudanıñ baş şeerlerinden eksik degilsiñ, seniñ içiñden başlıq çıqacaq, O menim İsrail halqıma çobanlıq yapacaq. O vaqıtta İrod tılsımcılarnı gizliden özüne çağırıp, olardan yıldıznıñ peyda olğan doğru vaqtını bilip aldı ve olarnı Vifleemge yollap, Barıñız, balaçıq aqqında er şeyni soraştırıp biliñiz, onı tapqan soñ maña haber etiñiz, men de anda barıp, oña bel bükerim, dedi. Tılsımcı alimler padişanıñ sözlerini diñlep, yolğa çıqtılar. Şu añ olarğa şarqta körüngen yıldız tılsımcılarnıñ ögüne çıqtı ve bala yatqan yer üstünde kelip toqtadı. Tılsımcı alimler yıldıznı körip pek quvandılar, olarnıñ quvançı sıñırsız edi. Evge kirip, balanı ve onıñ anası Meryemni kördiler de tiz çökip, oña bel büktiler. Soñ hazinelerni açıp, oña altın, liban ve mür bağışladılar. Gece, tılsımcılar tüşlerinde Alladan, İrodnıñ aldına qaytmañız degen emir aldılar ve öz yurtlarına başqa yolnen qaytıp kettiler. Tılsıncı alimler ketken soñ, Rabbiniñ bir melegi Yusufqa tüşünde kelip, Yeriñden tur, balanen anasını alıp Mısırğa qaç ve men saña aytmağanımce o yerde qal, çünki İrod balanı qıdırıp tapıp, onı öldürmege istey, dedi. Yusuf turdı ve şu gecesi balanen anasını alıp Mısırğa yol aldı. Olar İrod ölgence anda qaldılar. Böylece bu şey Rabbiniñ, Men oğlumnı Mısırdan çağırıp aldım, dep peyğamber arqalı aytqan sözü becerilmesi içün oldı. İrod ise tılsımcı alimler onı aldatqanlarını körip, pek açuvlandı ve olardan bilip alğan vaqtına köre, Vifleemde ve onıñ etrafında eki yaşına yetmegen episi oğlan balalarını öldürmek içün asker yolladı. Böylece Yermeya peyğamber yardımınen aytılğan sözler yerine keldi. Rama şeerinde bir ses eşitile, Ağlavlar ve büyük fiğanlar, balaları içün Rahel ağlay, tınçlamağa istemey bu qadın, çünki onıñ balaları yoq edi. İrod padişa ölgen soñ, Mısırda Yusufqa tüşünde Allanıñ melegi körüne ve, Yeriñden tur! Balanı ve onıñ anasını al da, İsrail memleketine qayt, çünki balanı öldürmege istegenler özleri öldiler, dedi. Şu añ Yusuf turdı, balanı ve onıñ anasını alıp, İsrailge keldi. Amma Yeudiyede İrodnıñ yerine onıñ oğlu Arhilay tahtqa oturğanını bilgen soñ, Yusuf anda barmağa qorqtı. Tüşünde emir alıp, o Galileya vilâyetine ketti. Anda barıp Nazaret şeerinde yerleşti. Böyleliknen, oña Nazaretli deycekler degen peyğamber sözü yerine keldi.